yɛkyea mo nyinaa, yɛka sɛ Awurade nka mo nyinaa ho. Um, that's one. Chairman.
Na wɔtwe yi, mm -hmm. uh, na yɛka condition of service ho yeah. asɛm. Yeah. Condition of service no na yɛka ho asɛm. Nti nka madam yi a wɔwo yi, ɛde a wɔsɛ nka Ghana Education Service. ɛyɛ ɛde ma no pɛ yɛ condition of service no mhm. ɛno na meyɛ pɛ ɛde ah, yɛatwerɛ gu krataa mu ne ɛde asie yasan kamakama paa ne yɛgu ɛde agu krataa mu mehwehwɛ na mede aba na mede abobɔ so ayɛ dormant mehwehwɛ na mede aba adeɛ koraa wakɔ akɔhyɛ hene papa yɛ anansɛ ɔma yi ne sɛ ɔna nkɔhwɛ shipping authority so yi mm. papa death benefit ɛwɔ ha ɛti sɛ woyɛ kyerɛkyerɛni na wofiri mu a mm. sɛ nka yɛ nnuabaa rebecca du yɛ a wɔkyerɛ adeɛ wɔ abe eh, DAJHS a wɔfiri mu yi. Aye. Nka adeɛ a wɔsɛ service no, Ɛyɛ ma Ghana no. Education Service yɛ ma no ɛni. Yes. Deaf benefit, ɛyɛ wɔ section 38 of our condition of service. Service. Mhm. Deɛ ɛsan no n'ano yɛ Aye. July 2024, Okay. yɛ a ɛbɛwu 2026 no. Yes, eh, current paa.
Current paa, most current ɛwɔ Current ha. paa. Meyɛ a ma menkɔhwɛ wɔn a wɔsensaneɛ, yɛ a na ɛno nso hia me paa.

former uh, former director mm. general ghana education service yeah.
and uh, uh, thomas tanko musa yes. general secretary of nat mm. uh, witness for on behalf of teacher unions ọmọ ọno nso san ẹna yẹwọ angel kabunu ɔno nso so san president nagrat ɛne ɔkin ali awudu mm. uh, president cct ghana nti document yi a mekan mm. ɛyɛ valid yes ɛyɛ eh, yeah. authentic uh, it's, it's still working yes yeah. ɛyɛ original ah uh, it's in force yeah. it's in force nti sɛ woyɛ kyerɛkyerɛ ni na nka wofiri mu atie ɛhyehyɛ ɛna ɛde o document no ɔma sensan no kama kama kama na ɔmo nfa mu nneɛma no nyɛ adwuma practically you don't see anything on the death of an employee transport expenses from the employee station okay or place of death to place of burial shall be born by the service. Okay.
So, o, o tie ni ye. Metie ni paa. On the death of an employee. Yeah. Transport, Tumayeni no so ofiri mu a. transport expenses. Aye, ne from ka- the employee station. Yes. Baabi a wɔkyerɛ adeɛ. Baabi a wɔkyerɛ adeɛ, A ɛde- wɔkyerɛ adeɛ wɔ Ɔwabi. ɔwabi. A ɛyɛ sanse. a yɛkɔ gyaakye akɔyɛ yie. Ɛyɛ kɔ gyaakye akɔyɛ yie. nka service na ɛde Nti kaa transport expenses ni nyinaa no ɛyɛ service no na ɛwɔ sɛ ɛyɛ dɛn. ɔde kaa ɛde bɛsi hɔ na kɔ- nka nipa a ɛkɔ nyinaa Baabi a yɛbɛsie no no. nyinaa no. Aha. The transport expenses of the spouse. Tie ni yonyo ɔno nko ara o. Ah, ne- ah, The eh. transport expenses of the spouse sɛ ɔyɛ kunu sɛ ɔyɛ yere and dependant, Mm, yes. Mm-hmm. including belongings of the deceased, from the station to the hometown shall be borne by the service. so adwuma no na ɛsɛ sɛ ɔsoa ne nneɛma nyinaa Enti nka ne kunu no koraa ne n'abusua no kɔ mo nsu a mo nkyɛ da nsu. daabi Oh, because bɛrima no nso so ɛka anaa ɔbaa no ɛka ho nhyehyɛ nyinaa sɛma ewuo deɛ nyinaa nim sɛ ɛbɛba o na ɛyɛ ba ɛho nneɛma no ɛna gya esu bebrebe no o nti nka ghana education service ɛna nka bɛfa no nyinaa na anasɛ mu tie yɛbɛka ho asɛm o ɛɛ thirty eight point three on the death of an employee. The service shall provide a coffin, adaka. Adaka. A yɛde bɛsie no no. Anyɛ coff ɛwa no bi ne yɛka o, coffin. Sɛ baako no yɛ coff. Patro ae. Ɛna wei yɛ coffin. Wei yɛ coffin. Sɛ no yɛ afundaka.
Casket. Casket, okay. Ebia na obi bɛyɛ adwene sɛ ɛwa deɛ ne nti bia na aban no ani nna so a. Ɛho. Uh, on the death of an employee, the service

in the event of death of the of a spouse or a child, yeah. the service shall pay a compassionate donation at the prevailing rate in the public service. That's why if you are eating grow, we don't rent it. Yeah.
Yàrá mi bisa mi ho sẹ́, ànyẹ̀nyẹ̀ bi a sáà di ẹ̀yà yà nà ọmọ kọ̀ yẹ no. yà na wɔn kɔ yɛ de yɛ dɛn ma ma mi to ma mo na mo nkɛ. na chairman mi si mi mi njẹ mi okikan okinkan nyina deɛ ɛkɔ so wɔn adwene mu ni sɛ yɛn na yɛn ɛnfɔ so yɛn ntwerɛ nkɔ so should we asɛ. ɛhin na wotwerɛ akɔ sɛ it should be state ɛhin na wode kɔ forms no wɔ hin wɔn na yɛtwerɛ bi ama ne da.
so you write through your um, service. Uh -huh, to where? I mean, say education service or uh, to where? Through the district, region, to national. Okay. Ahaa.
Okay.
Na yɛde yɛde eh, eh, wɔn de cover letter atoto so. Okay. Ɛɛ eh, proof ɛsɛ sɛ yɛde to soɔ. Okay. Yɛde ne nyinaa atoto so.
Okay. Ɛde akɔ regional office hɔ nom. Okay. Then we uh, national office then we make the claim. ɛneɛ ɛneɛ wei no mi amedi animu na yɛ atɛste mmara na hwɛ that is it sɛ mmara no yɛ adwuma family no ɛbɛ mɛfrɛ family na mɔma ba yeah. na ma mɔma yɛ application Saa. Na ɛka bi a wɔbɔɔ wɔ n'adakaa ho, ɛka bi a wɔbɔeɛ wɔ ayie no ho nhyehyɛeɛ, card no, wɔanstati card, wɔstatee beer. Beer, beer. Meka nneɛma a, documents a ɛkɔnfɛm sɛ. Ɛkɔnfɛm sɛ nnipa no nyinaa ayɛ dɛ. Aka ho. Ataakye. Yeah. Yɛbɛ address to Director General of Education. We should test Through the Regional Director of Education. Yes. Through the District Director of Education. Sɛ union no kora so bɛbɛ mu a, we give it to our lawyers. sɛ wodeɛ sɛ yɛ we are testing the laws mm. sɛ yɛhwɛ sɛ adeɛ na ɔmakɔ sensan no eh. ɛyɛ ampa sɛ ɛyɛ adwuma anaasɛ ɔmokɔ sensan na ɔmode abrɛ yɛ saa ɛtɔ da ha deɛ ɔde lɛtɛ no kɔ no na ɛma lɛtɛ no nso carry weight o na nkɔda hɔ ama mfuturo ammɔ ho dɔde lɛtɛ ne so ɔbɛ address to the district director of education district director de ne krataa bɛto so na ɛkɔ ɛyɛ Doctor Williams Kwame Appiah Mankrah, ɛyɛ Regional Director of Education, Ashanti, na ɛkɔ no hɔ. Ɛfiri ne hɔ a, na ɛkɔ ɛyɛ Professor Davis Kofi, ɔno na sɛ sɛ ɔyɛ Director General of Education, na ɛkɔ no hɔ wɔ Nkran.
Ɛfiri Frank Dua Boateng hɔ, ɛba Rekɛse, na ɛkɔ Kwame Amankrah, Regional Director, Education, na ɛkɔ Professor Davis Kofi. na ɛno nso de ama the appropriate quarters office to do his office no na ɔma ahan that is what they have stated and we should make a demand of it. dana wo sɛ ɛdɛ paa. chairman nka ɛɛ the way a wosɛ ewuo no deɛ nka yɛn ni nye ho ne nya ba deɛ a mm. yɛn mpanyinfoɔ kɔgye tuu mu no deɛ a wɔn sensan ho yi no nka yɛ nka ba saa nka abusua no nka ɛhaw ne asodie bebree befiri yɛ so Because wohwɛ ayie ho nhyehyɛeɛ a, ayie ba na nsa ne ɛkwan a yɛbɛfa so asie nnipa no, ɛho ka no tumi ma abusua no adwendwene bebree bɛtɔ no so. Nti sɛ nka service no a ɛwɔ mu no boa na nka saa nneɛma a wɔkaeɛ nyinaa wɔtumi yɛ ma yɛ a, nka at least ɛbɛtumi ayi brɛ no bi afiri abusua no so ama yɛatumi ayɛ. Aho, na Desmond, wɔn nim sɛ monyɛ a, adɛn na mokɔ sensan saa adeɛ wei? We also ask her, I mean, how does it become binding? Wɔn aka no saa no, how ɛsɛ ɛkwan bɛn na yɛfa so ma no yɛ binding? They are bounded to do it. Sɛ ɛyɛ unions no ɛna ɛwɔ sɛ yɛ ensure sɛ saa adeɛ yi a yɛn yɛkɔ tena ase kɔ represent teachers no a yɛsensan yɛ no, we should make sure sɛ wɔn de adeɛ no yɛ dɛn? Ɛyɛ adwuma. Nti ɛni kwan sɛ yɛbu yɛn ani gu so. Nti ase yɛkɔ sensan adeɛ no wie a ne yɛato krataa no ne yɛaba abɛtena yɛ baabi. Ɛkame ayɛ saa. Ɛkame na ɛyɛ me sɛ bureaucracy no nso na ɛma nnipa bebree ɛmmake I mean ɛnstarte process no. Sɛnea yɛkyerɛ yi sɛ ɛbɛkɔ district na akɔ region na akɔ national, follow up a wobɛyɛ ne adeɛ no, ɛyɛ me sɛ ɛna ɛbu nnipa bi abam. Nti sɛnea woka no, it's about time sɛ nnipa bi nso nya berɛ na ɛkyina bi ɛgyina baabi ne yɛka a yɛahunu ne ka no yie. Sɛ asɛm bi sii, yɛdii akyire, deɛ wɔn atwerɛ yɛ ara wɔn anyɛ amayɛ. Seesei we don't have any story sɛ obi try. ɛna deɛ ɔma twerɛ ɔma anya ama no mm. yɛnya ntee bi saa mm. nti saa berɛ yi a yɛho nwi yɛntrae okay chairman na me mepɛ sɛ meyɛ sɛ nka ɔmo agreement nka ɛyɛ sɛ nka ɔmo ma yɛ specific time period bi sɛ bi a nipa ne firi mu a bɛyɛ two weeks or one month because yɛamfa timing bi anaasɛ periods bi anka ho no sɛ yɛtwerɛ kɔ na wɔn yi yɛ mmaa yɛ ne bi a nipa no Bi a two months time na yɛbɛsie nipa no anaasɛ yɛbɛyɛ n'ayie ho nhyehyɛeɛ a, woahu sɛ ɛno nso delay nneɛma. Nti nka ɛyɛ sɛ nka wɔde time period bi anaa time frame bi ka ho na yɛhu sɛ bi a nipa no firi mu a two months anaa one month na yɛn nsa aka nneɛma no a wɔreka no nyinaa anaasɛ sika bi na wɔde reba a na yɛn nsa aka na yɛde ayɛ saa nneɛma no nyinaa. Me mehu no sɛ wei yɛ korɔkorɔ dɛ John. because adeɛ a wɔbɛtua requirement koraa a ɛwɔ ho no ɛne deɛ ɛwɔ sɛ nka wɔkyerɛ requirement Document neɛ bɛn? document a Wode bɛba, ɛsɛ sɛ nipa ade no abɛmaki claim. ɔde bɛ- ɔde ataakye na Yes. wobɛmaki claim no Yeah. and where you should start the process from, from ɛna thank god sɛ woredi nipa a ɔmo san yɛ no we have our own person there Yeah. our general secretary is there Okay. so he has the details of it so when something like this happens ɛne yɛ prompting a I think sɛ ɔbɛ show yɛ ɔbɛ kyerɛ yɛ the way no. Okay, a way to go.
General secretary will be prompted. Uh-huh. Na ɔtwi ɛɛ eh, krataa bi bɛtɔ odwa krataa bi bɛtɔ odwa a na ɛyɛ revocation of recruitment and appointment. Yeah.
Na ɛyɛ director general ɛna ɛtwerɛ saa krataa no mm. ɛyɛ prof eh, davis kofi mm, wɔn na ɛtwerɛ saa krataa no ɛm sɛ me fon no wɔn na mehwɛ date no eh, fa date no ma mekenkan krataa no na ɛda social media eh, mpɛ sɛ mekenkan mekenkan mm. mekenkan na mehu Ɛɛ, ayi no, ahaa, wɔtwerɛ de baeɛ, naawɔtwe yi, ɛɛ, ɛwɔ ha, krataa no wɔ ha, krataa no koraa wakɔ akɔdi hia, ma menhwehwɛ no akyiri akwan, ma menhwehwɛ no akyiri akwan, ahaa, wɔnni, wɔnni, wɔwɔ ha, ma menhwehwɛ no akyiri akwan, na menkenkan mu nsɛm no, na memfa nkyerɛ, na mentwe atiefoɔ adwene nsi nneɛma bi so, mentwe atiefoɔ adwene nsi nneɛma bi so, na nneɛma bi wɔ hɔ a, yɛ a na ɛha adwene kakra. nneɛma bi ha adwene papapapapa a sɛ baabi a yɛkɔ no, sɛ yɛn nyinaa yɛamfa yɛn ano anto mu na yɛanka bi a, mennye nni sɛ ɔman no a yɛkyekyere no ɛbɛboa yɛn. Daabi da, the politicians na afa man no tuo ma wɔyɛ ne deɛ wɔpɛ dodo. Wɔn afa man no, ɛna wɔn de yɛ nea wɔn ankasa yɛ dɛn ɛpɛ, just because ɔdi party bi akyi, ɛna party no ayɛ dɛn aba power, ɛna yɛama no position, nti yɛma no position a,

is necessary. Right.
Chairman, um, where revocation of signed appointment. Professor Ernest Kofi Davis, mm-hmm. Acting Director General of Education. Yeah.
Um, Chairman, where you nipa ya bind na ofri so no, e ma fa won adwuma. Mm. Na aban ne kyerɛ sɛ wɔn a ɛfa wɔn um, just Moment to December seven no, yɛresan ayi wɔn din afiri adwuma ahodoɔ a yɛfa wɔn wɔ mu. Ahyɛaseɛ no wɔn sɛ tikyafoɔ nka ho, saa na me metee no. Wɔn sɛ teachers and nursing, eh, nurses nka ho. Bɛkɔ wie ase nti sɛ nea ɔkenkan yei ɛfiri teachers quarters anaasɛ I mean um, directorate ɛna ɛba national ɔno na watwerɛ de ne nsa ahyɛ aseɛ na ɛyɛ awerɛhosɛm Ɛyɛ awerɛhosɛm paa sɛ yɛafa w'adwuma na wɔasesa wo nkuku nkeka nyinaa de akɔ baabi a yɛde wo kɔeɛ. Wɔn a yɛfaa wɔn nso, yɛde wɔn agu nkura ase, tikyafoɔ na meka yi, baabi a yɛde wɔn akɔgu, na yɛsan abɛka akyerɛ wo sɛ, eh, w'appointment no, yɛaterminate no. San bɛtena fie. Now you don't know when you'll be reinstated. Borɔfo no deɛ wɔatwerɛ. Nanso re apply ne ade ba ɛnyɛ nokorɛ na sɛ yɛ terminate wo appointment no you don't know when a wobɛtumi asan anya adwuma ayɛ. Me deɛ na nka ne yie mu no deɛ ebia nka nhwehwɛmu bi ka mo yɛ nhwehwɛmu sɛ nipa no ɔ qualify to be there anaasɛ ɔn qualify to be there is then that you take the person out but sɛ yɛde politics ne amanyɔsɛm ne yɛde sɛe adwuma a ɛte sesei deɛ chairman ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene bebree ɛyɛ adeɛ ɛha adwene. Na me nte aseɛ sɛ politicians no ɛyɛ saa sɛ you do me I do you. Wo kaa deɛ ɔmo no ka ne sɛ aban no ɛbaa so ɛberɛ a na ɔmo no wɔ aban mu no nnipa a ɔmo fa ɔmo adwuma berɛ ɔmo bɛ sɔre afiri aban mu no aban no baeɛ aban no bɛ yii wɔn nyinaa ɛfiri hɔ nti wɔn nso ɛde bi ɛyɛ aban no na wo te hɔ na wodwen wei ho asaafoɔ yi nti yie die na ɔmo pɛ ɔman yi wo te hɔ sɛ 24 a 24 hour ne ama workers bebree a at the end of the day your rotation will go on ɛbɛ boa wo ama wayɛ

Aban biara ba a na wɔtiatia tikyafoɔ fa ahodie so. Nokorɛ. Hwɛ recruitment yi wɔn anstate December o. Daabi daabi daabi.
Wɔn statee 2024 beginning of the year. Ah, ebi kura atena fie. Ɛna ebie portal no ne adeɛ ne nyinaa yɛ dɛ ɛtu mu wɔn apply yɛ. Nti wɔn close adeɛ ne nyinaa bɛyɛ sɛ I think September or August hɔ. Ɛna yɛama wɔn appointment letters before December 7th a yɛto aba. na wɔtwerɛ krataa sɛ wo a yɛmfaa wo ntoo payroll so biara no your appointment has what has been revoked mm. ghana paa deɛ nneɛma ha adwene nneɛma ha adwene o ɛtan na angel continue engaging people nneɛma nipa adwene ɛba nneɛma a ɛkɔ soɔ so cause nipa bi di nneɛma bi akyi a yɛn ti nneɛma bi ase. Nokorɛ ni nipa no ɔnya adwuma o, watena fie, wawie sukuu, ɔkuta ne nkrataa, yɛbie, yɛama no kwanya sɛ o, pɛ adwuma, adwuma, yɛbie kwanya, fa wo nkrataa kɔgu, ɔfata a yɛbɛfa wo, wayɛ saa nneɛma wei nyinaa ama yɛafa no adwuma, aban foforɔ bi baa so, ɔse nyɛ me na mefaa wo nti, Dina, nyɛ me na mefaa wo nti, ma meyi wo adi. memmra wo so, wohwɛ saa appointment yi a yɛarevoke yi a, Ɛdeɛn asɛm na woka fa ho? Chairman, meda Ɛyɛ ne beresɛm a awerɛhosɛm paa o. Chairman, meda ase bebree. Ɛne sɛ last week, ɛne sɛ na metie, sɛ last week or last two weeks, woka ho asɛm sɛ teachers nka ho. Ah, me- Na- mekaa na sɛ woka megye di sɛ teacherfoɔ nka ho. yɛnka ho. Nti akyire yi a yɛhu sɛ eh, yɛn nkurɔfoɔ no ka ho. Nokwasɛm sɛ over 11,000 teachers ɛna ɛyɛ affected. Nokwa- ɛ- Ɛyɛ ɛyɛ awerɛhosɛm because wɔn nyinaa yɛ Ghanafoɔ mma a Wɔn nyinaa nso no wɔ akwanya sɛ wɔyɛ adwuma. Nti time a yɛhwɛ time a yɛde fa wɔn no ɛne yɛnim Ghana ha sɛ sɛ yɛde wo yɛfa wɔ aban adwuma mu ansa na wo sika bɛba no bi a bɛyɛ six months ansa na wo sika bɛba nti ɛnyɛ wɔn no fault wɔn na yɛ aban no fa wɔn anaasɛ Ɔmo apply no a yɛ recruit ɔmo no ɔmo nyɛ ɔmo fault ɛyɛ delay bi na ebi ɛbaeɛ sɛ yɛantumi amfa ɔmo anto ɛɛ payroll so ntɛm ɛnti sɛ aban no ba na ɔbɛka saa asɛm no kyerɛ atikyafoɔ a nokwasɛm sɛ ɔne atikyafoɔ ɛnne no yie ɛnti megye di sɛ biribi bɛtumi yɛbɛtumi ayɛ biribi afa ho yɛn mpaninfoɔ no ɛne director general ɔmo ntena ase na ɔmo nkasa na yɛnsan mfa saa nkorɔfoɔ no nyinaa because over yɛ yɛ yɛhia teachers yɛwɔ baabi bebree teachers ni hɔ a aban no afa saa teachers yi nyinaa de wɔn akɔ nkuraase ama wɔn akɔ tenetene obi wɔ hɔ a wakɔ han dan te sɛ deɛ na ɛɛ yɛ bra Desmond ɛreka no wakɔ han dan sesa ne nneɛma nyinaa de afiri baabi ɔte de kɔ na ɔsi wɔn nsa nsesa ne nneɛma nsa nfa mmra n'akyi a nokwasɛm sɛ ɛnyɛ adeɛ a sɛ aban no kɔ so na ɔne yɛdi saa agorɔ no a yɛni bɛgye ho nti wɔn mpɛ kwan Makɔ daa bi akɔ ha dan. Makɔ daa bi. No, me ne Nɛwa Patrapa ha yi ara. Wakɔ akɔ ha dan. Ɛwɔ Nkran o. Yɛde no too Nkran, Lankwantanan. Am wɔfiri Kumase akɔ akɔ ha dan. Na no ɔfrɛɛ me bɛyɛ three days ago. Ɔfrɛɛ me ɔsɛnde letter no brɛɛ me na ayɛ su. Abaayaa o. Ɔbɛsu, ɔbɛsu. Abaayaa a afei na watumi abɔ mmɔden awie University of Education. Before you know, kuro bi nso koraa gye ne sika kakra. masa obi so kura gye ne sika kakra ɛno kura deɛ yɛmfa ɛno nto hɔ yɛmfa ɛno nto hɔ yeah. wanya appointment a ɛne abatoɔ biara ne hwee yɛ ɔno deɛ ɔyɛ ghana ni ɔyɛ ghana ni yeah. ɛna yɛafa no adwuma ɛne me ne wo ka sɛ atikyafoɔ kora we still need more teachers yes. atwema mponua they need over three hundred teachers ah. one district o Aye. as i speak sesi a me ne wo ka sɛ school a me wɔm jhs jhs nipa two na ɛma ne jhs teachers two

They follow due process ɛna ɔde anya n'adwuma nti deɛ nti na wabɛpam no afiri adwuma mu? Ɛna nnipa a. Ɔman no mmara nso mma kwan sɛ sɛ ɔtumi pam obi firi adwuma mu saa. Desmond, nnipa a yɛafa wɔn adwuma mu yi, yɛanhyɛ da amfa party card na ɛfaa wɔn. Daabi. Enti yɛnnim who is NPP, who is NDC, who is PNC, Saa. who is PPP. Saa na ɛteɛ chairman.
All that we know is that they are all what? Ghanaians. Ghanaians. Ah, Yeah. Ghana mma no wɔn. And this time round, they voted Yes. for this new government Aye. because they thought sɛ this new so. government can do more for them ɛna yɛn nyinaa yɛakɔto aba ɛna yɛayi ɔmampanin ɛne n'apamfo sɛ ɔmo mɛboa na ɔmo mu man no ma yɛn yeah. na mo bɛtena akonnwa no so na mo di wei hyɛ aseɛ sɛ mo di di yɛn a wei ɛyɛ asɛm papa. daabi daabi daabi yɛn mu yɛn ni ngusu wei nyɛ asɛm papa daabi daabi.

They had the appointment a onim sɛ ɔba bɛyɛ adwuma na wakɔtua ne ka. Ɔsan akɔgye bosea akɔhan dan akɔtena mu atu kwan akɔtena hɔ kɔkyerɛ adeɛ. Hmm. Na sɛ adeɛ kye na wasesa ne nneɛma firi n'akurase de ba ne fie ne kurom sɛ yɛyi ma deɛ a, asɛm bɛn paa na kurom hɔfoɔ ɛbɛka afa nipa no ho? Ah. Yɛpɛ sɛ yɛkum nipa no anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ ne dɛn? Ghanafoɔ mpanimfoɔ. Psychologically yɛha nipa saa. Ghanafoɔ mpanimfoɔ yɛsrɛ mo obiara nsɔre. Wei nyɛ party asɛm. Dabi dabi dabi.
Ɛnyɛ you do me I do you asɛm. Yɛɛ deɛ yɛnim mu mo NPP ne mo NDC sɛm no yɛnim mu. Deɛ yɛnim ne sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ. Saa.
Yɛ kyɛfa a ɛwɔ mu ne sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ one right as Ghanaians. Saa. Obiara ni all right wɔ Ghana ha sene obiara. Na we all Ghanaians we all have equal right as Ghanaians. Wo yɛ ma wo four years a wodi wie a wofiri soɔ no wasan aba abɛpere four years o. A wanya Ghanafoɔ ato amoa mo wanya. Aban a otwaa mu yi yɛɛ saa adeɛ wei ma wo te nkyɛn wo ka kyerɛ no sɛ adeɛ na ɔyɛ no ɔsɛte bad precedent. That was the word he used sɛ ɔsɛte bad precedent.
Na wo wo baeɛ a na wo nso wo bɛyɛ adeɛ no a ɛmfata ne saa. Wo nso deɛ wo baeɛ koraa ɔse resetting. Chairman, me gye di sɛ wei no deɛ yɛ GES deɛ saa adeɛ wei no yɛ yɛ yɛ adwuma no a yɛkɔ yɛ no yɛ fa yɛ a yɛn fa party colours biara Dabi nkɔ dabi yɛ. dabi dabi dabi.
Ɛnti ɛni kwan sɛ wɔn de saa asɛm wei di yɛ. Nokwasɛm sɛ ɛɛ asɛm wei no deɛ nyɛ adeɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ yie. Ɛyɛ sɛ obiara a yɛ revoke no appointment biara no from today going no ɔmo nsa ama nipa korɔ no nsa nkɔ na wɔn nkɔnkɔ yɛ n'adwuma because ɛɛ eh, ɛnfa kwan mu ɛna ɛnfa mmara kwan biara so because wontumi hu sɛ wei yɛ NDC ni na wontumi hu sɛ wei nso yɛ NPP ni ɛna sɛ in all no koraa no sɛ wei yɛ NDC wei yɛ NPP yɛ nyinaa yɛ Ghanaians ɛna yɛ nyinaa yɛ qualify sɛ yɛyɛ adwuma Adwuma no, na adwuma no nso no, sɛ wohwehwɛ mu na wohunu sɛ nipa no, ebia wamfa kwan pa so anaasɛ ne certificates bi nyɛ deɛ a, wobɛtumi arevoke. Na sɛ nipa no afa kwan a yɛde to hɔ sɛ obiara mfa so mfa nyɛ adwuma na ɔde aapply na woba bɛka kyerɛ yɛn sɛ wontumi ne saa nipa no nyɛ adwuma a, nokwasɛm sɛ aban no ne ne yɛ anni no yie. Wayɛ adwuma sen September. Yes. Ebinom nya wɔn appointment September. That's academic calendar. Ebinom nya wɔn ah. adwuma uh, October. Yeah. Ebinom nya wɔn appointment November. Mm. Ansa koraa na yɛba abɛto aba. Yes. Ɛne abatoɔ ne ni hwee yɛ. Saa. And even at all, say after election koraa na yɛfa na adwuma mu a, the person deserves it. Yeah because nipa náà ọmọ appointment no bisa sẹ pẹ the constitution no ọhún kwan sẹ ọmọ appointment anaasẹ ọni appointment.
Yes.
These are clear things a ɛwɔ sɛ yɛn as Ghanaians no yɛde political party colours yɛ dɛn ɛto nkyɛn na yɛ face fact ɛka nokorɛ. Nokorɛ paa chairman.
Saa na ɛteɛ. Mesrɛ mo Ghanafoɔ mpanimfoɔ mo nsɔre. Na teacher union no so no yɛn sɔre yɛn ntena hɔ hwɛ me yɛn fa wei ni yɛn nkorɔfoɔ o. No no no we don't do that we don't do that ɛse yɛ sɔre.

Ɛba sɛ yɛkɔto aba a, wo wɔ one vote, me nso mewɔ one vote. Yɛkyerɛ adwene a, wo w'adwene yɛ baako, me nso m'adwene yɛ baako. Yɛde tumi ma wo a, tumi no, yɛmfa ntiatia nnipa so o.
Saa asɛm yi, mehyɛɛ aseɛ kaa no dadaada. Amanfoɔ antie. Da biara meka a, na mabu me bɛ sɛ ɔpa so mpa so, ɔpa nhoma so no, yɛ a na ɛnyɛ n'anumɔdɛ, na mmom ɛyɛ deɛn? Ɛyɛ ne yie mua. NPP foɔ hyɛɛ aseɛ lose right from the first day yɛto aba maa wɔn. And this thing has also started yes. because nipa a edi akyire akɔto aba ama aban yɛ ɔte so yi a yɛnim sɛ ɔbɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa yɛn no na woba yɛ first thing sɛ yɛyɛ appointment a yɛde ama yɛn sɛ yɛnkɔ yɛ adwuma no oh, woba abɛgye appointment no ayɛ dɛ afiri yɛn nsɛm yɛnim berɛ bɛsɛ nyɛ adwuma mpo ayɛ o yɛmmra yɛmmra base pay so base pay yeah. ɛm sɛ na awɔtwe negotiation ɛkɔɔ so mm. na negotiation ɛkɔɔ so no ɛɛ eh, base pay aba abɔnten base pay aba abɔnten yeah. ama wɔn ama yɛ ten percent effective ɛɛ eh, ɛɛ eh, ɛɛ january first. Yeah. Effective January first, yes base pay ɛyɛ effective January first up to ɛɛ eh, thirty first December ɛɛ eh, ten percent ɛna yɛde maa yɛ mm. na mi gu so nana kwasi nana kwasi kyerɛ a wɔyɛ Hello FM reporter ɛɛ eh, ɔno nso yɛ teacher ni. Eh, mm. wotiɛn wotiɛn nana kwesi kyerɛ wɔsi more fire keep the good work yes. Eh, nti wɔbɔ mu aba so paa in fact uh, eh, base pay no yaba mu ten percent. na labour labour union de sɛn de kɔ yɛ e propose sɛn. Adeɛ no na me deɛ mehu no sɛ ɛyɛ adeɛ a na ɔma ka ne dɛm dada o. Na one labour expert bi. Maame bɛ mi bɔ voice yi ɛ Collins bɛ de bɔ voice yi ma mi bɛ bɔ voice yi ma mi voice no bɛ confirm sɛ before sɛ yɛ bɛ to aba no koraa no na ɔma ka adeɛ no ato hɔ awie dada hmm. bɔ deɛ edi kan no deɛ ɛtɔ so mmienu nyinaa na ntie deɛ ɔmampanin a sese ɔte akonnwa so yi ɛkaeɛ. yɛsɛ ɔkɔtena mu bi nso.
ɛyɛ too intimidating.

Sɛ we the ordinary workers no they we will remain poor and they will go and enrich themselves. Yes. Ɛnde nipa bi aka. Nipa bi aka na Ghana ha no. Sɛ ɔmo kɔ akɔgye adamudeɛ deɛ ɛnfa nkɔ hɔ. So ho. Because me no I know my general secretary of NAT. I know him very very well. Yeah. But deɛ maa me me hu sɛ ɔmo tumi yɛ saa deɛ no ne sɛ papa no ankasa the first gentleman na akɔkɔ bɔ wura hɔ. Ɛkɔtena mu bi.
Ɛnna ɔhwɛ a wɔde wɔn ankasa de too hɔ te sei na mede bɛma mo. Wɔdum asɛm no, wɔadum no.
Na wɔpieeɛ no, ɔhwɛ mfonini no ne adeɛ a na ɛba no a, ɔhu sɛ na ɛyɛ sɛ wɔn anim yɛ seresere. Na kyerɛ sɛ ten percent no a yɛn adwumayɛfoɔ no a yɛwɔ fam no a yɛresu no, mpanimfoɔ no yɛ dɛn? Ɛresere. Wɔn wɔ nkyerɛmu bi a yɛde yɛnni saa nkyerɛmu. Wɔn ani agye. Wɔn wɔ nkyerɛmu bi a yɛnni saa nkyerɛmu. Wɔn wɔ nkyerɛmu bi wɔ hɔ a yɛnni mu a, they should come and tell us. Nti Nyankopɔn yɛ adena bi a next week na wafrɛ baako na ade no ato so na yɛne no abobɔ nkɔmmɔ na yɛabisabisansɛm kakra. Na kyɛma na saa time no a

wowɔ nkurɔfoɔ a wɔsi w'anan mu yɛfa yɛ proposal mmra aban no fa no proposal mmra yɛatweatweatwea no adeɛ no yɛnim sɛ mu ayɛ den no a ɛntumi nyina no then the ɔmampani will come in pakyɛ so ate aseɛ na wokɔɔyɛ no a woakɔ akɔma yɛ 10 percent na ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ me ne wo ka sɛ nneɛma boɛ Ansa na yɛn mpanimfoɔ no koraa na nka wɔn bɛgye atom no, na ɛwɔ sɛ wɔn nso ne wɔn kɔ contract na wɔn nso sign undertaking sɛ, sɛ yɛgye wei atom for 2025 a, ɛfiri saa berɛ yi kɔ mu nto petrol mu. Ɛfiri saa berɛ yi kɔ nneɛma boɔ nyɛ dɛn? Ɛnkɔ soro. Because deɛ yɛde ama 10% sɛ wogye 4,000 a,

Give us animu no bi. Animu no a wo nso wode mae ne sɛ, ɛfiri saa berɛ yi kɔpem 31 December no, yɛnto nneɛma mu. Nneɛma boɔ bɛkɔ so ayɛ dɛn? Agyina deɛ ɛgyina. Ne yɛn nyinaa yɛahu sɛ yɛde bɛɛt ayɛ dɛn? Abɔ yɛn mu a yɛrekyekyere ɔman no, yɛresɛte Ghana. Patɔ sɛ ate ase.

i am highly highly disappointed disappointed ten percent no yɛmfa nyɛ dɛn
ɛdeɛ ne timi tɔ hwɛ ɔmampanin jelly john rollins wɔ so no ɛberɛ a na eh, ɔmampanin dada a wɔtwa mu ɛyɛ eh, president kofoɔ ɔka kyerɛ sɛ jelly john rollins ayɛ dɛn wasɛ ɔman no ɔman no nti ɔbae ɔbɛdeclare ɔman no kɔɔ deɛ epic anaa meboa nyɛ saa Ɛna ɔno no nso ne ne mpranifoɔ bɛtenaa so na deɛ ɔsɛ ɔmo die bia ɔmo nso diiɛ. Ah, yɛsesa sika no.
Mm. Yɛwieɛ no, ɛna ɔmo no kɔɔɛ. Ɛna ɔmampanin ɛɛ Atamils onyame nfa ne kra nsie. Mm. Ɔno na ɔbaeɛ ɔmaeɛ fifteen percent. Yes.
Ɛna ɔno nso so ɛbaeɛ ɔsɛ ɔman no ayɛ broke. Yes. Ɔno nso ne ne mpanimfoɔ bɛtenaa so

Eh, chama ne nye figure ne ba out na quickly wɔsi yɛ twi calculator ne yɛyɛ yɛn calculation na chama na ka nsɛm no bebree ten percent na adwene a ne wɔ mi tirim nyinaa ne sɛ sɛ wɔsɔ ama salary na yɛ ten percent a mm. make sure sɛ economy no is unstable yeah. because sesie a yɛwɔ mu yi sɛ ten percent nya mmaa yi o ti sika kakra a mewɔ no sɛ metumi de tɔ biribi a na sɛ some a sɛ ten percent ne ba a ɛwɔ sɛ metumi tɔ na metɔ more na still enya excess yeah nti si ano sɛ ɔman no ntumi anyina sɛdeɛ ɛwɔ sɛ egyina no a i think sɛ we will push for a cola yes. of fifteen percent chairman that, that is the only thing because si ano Sɛ wo ne obi redi nkɔmmɔ na ɔde wo fɛrefoɔ bɛtena mu a, kyɛ ma mehwɛ TV. Wohwɛ sɛ de ne yɛ union leaders ne tuo no ɔma yɛ din obiara nka hwee. Yɛ sensan wie how many days ni? Has anyone come out? They've not come out.
Mm-hmm. It means they are comfortable, mm. but they should have mean air out their grievances to the president sɛ ɛnɛ sɛ woma yɛ ten deɛ a make sure sɛ economy no yɛ stable yeah. but sɛ woama economy no anyɛ stable deɛ a mm. ɛne yɛbɛba ɛne waba abɛhyia for mm. cola of fifteen percent yeah. chairman ɛno kora fifteen percent mu na akɔgye kola fifteen. sɛ nea bɛka wɔn a yɛ twenty five na ehu sɛ yɛgyina yɛgyina ɛdada no mu. ah okay okay okay. ɛna ebiom Me tie president no ɔka sɛ cutting unnecessary expenses mm. and some allowances mesrɛ no allowances na ɔmo cut no ɔmo nhwɛ na cpd ne digital na ɔmo mpɔm nsa nkoka ɛna nyɛ yɛyɛ deɛ ɔno yɛ government ɛyideɛ na yɛde digital na ɛsɛ at the presidency na ɔka no ɛna ɔmo ka sɛ afi wɔ ɔmo deɛ correction Mm, yɛhwɛ twa so. yɛhwɛ sɛ correction a wɔyɛ no afe wei no ɛbɛyɛ nneɛma a ɛbɛboa ghanaian worker Yeah. na ama ghanaian worker alive alive Ah, well yeah. but yɛde n'anim fɛre agye 10 percent no atom a ɛno nkyerɛ sɛ labour union no koraa yɛtena ase din Saa. yɛgu so a yɛhwɛ Aye. nti sɛ nneɛma ankɔ yi a chairman u will still come out. Ɛne yɛbɛbɔ gye no mu paa te sɛ berɛ bi a yɛbɔɔ mu ara maa NPP foɔ sɛ yɛka sɛ we want Kola ha yi ara na yɛhyɛ aseɛ. Na Chairman deɛ abɛtɔ mu koraa ne sɛ ne nsɛ tikyafoɔ mmaa ne mmarima sɔre na yɛgyina kwan ho pɛ kaa akɔ baabi a yɛkyerɛ adeɛ a kaa no mforo bɛyɛ mmiɛnsa o. Ae ae ae. Ɛsɛ sɛ wonya deɛ ɛde wobɛkɔ straight o. Wofiri Abrepɔ junction ha a, deɛ ɛkɔ so wɔ Kumase ha no no. wobɛsi ɛɛ Bohyɛn. Na bohyɛn wakɔsiw wɔ ayi ayi yɛfrɛ no sɛn ɛɛ ɛɛ akokɔ spɛs na wakɔsiw wɔ asofua wokɔ bare kɛse o ansa na wanya bare kɛse deɛ ayɛ dɛn akɔ nti wobɛhu fo no kyɔkyɔt saa wobɛduru no na wokaa sika na watwa na ayɛ dɛn na ayɛ dɔbo mpanimfoɔ wɔ kurom yɛamfa wɔn ani nhwɛ saa nneɛma no adɔbafoɔ no so wɔn bu yɛ fa so papapapa yɛni kaa biara so ɛnam kwan so sɛ ɛfɛ tikyafoɔ wɔn fɔ wɔn ani nhwɛ saa deɛ no na wɔn tete nneɛma ma yɛn Ɛɛ, naawɔtwe yi na ɔho ɛɛ demonstration bi kɔɔ so ɛwɔ ɛyɛ Ɔfoase Senior High School, of course. Okay. Ɔfoase ɛyɛ ɛwɔ ɛyi Bɛkwae kwan mu hɔ. Aye. Headmistress ne ho asɛm baa ha bere bi a atwa mu. Okay. Na me kan.
But I didn't mention the name of the school and the headmistress. Yeah. Me kan no wɔ ha.
Aye. And when it is coming, it is doing. Ɔn sɛ wo yɛ adeɛ no aa na wo yɛ no kokoa mu a, epie abɔnten. Ae, sɛ saa, Sɔho?
ae. Ɛna nsuo tap nkyerɛni a, Ɔgye ɛ wɔ. ɔgye wɔ.
Mm. Maame yi, yɛse wɔmfa teacher foɔ koraa nyɛ hwee, na kampɛsɛ school foɔ nkwadaa no, wɔde wɔn ayɛ biribi. Chairman, egyina baabi a n'appointment no firi. Appointment no firi he?
Na appointment no wookɔ a wode bɛkɔ anaa? Ɔmampanin Akufo Addo sɛ sɛ ɔtumi sign krataa bi wɔ Ghana ha? Daabi da, daabi da, daabi da.
Eh? Ɔmampanin Akufo Addo sɛ sɛ ɔbɛtumi atwe krataa bi asan wɔ ha ama no ayɛ adwuma? Na nnura yɛ aba o, me eyes begging Mahama. Yes!
Ɛde da graphic. Ɛkyɛ sɛ tumi no wookɔ a womfa nyɛ dɛn? Womfa nkɔ. Wei na wei na yɛka no saa no. Mekae sɛ president, current president, ɔresoɛ ne ministers yi ne in no, ɔusuu word bi sɛ mma ɔmo nkɔyɛ aniamoosen biaa nkyerɛ Ghanafoɔ. Ɔkaa no saa kwa.
Enti sesie ara no a madam. Ɔmo bɛkɔ akɔyɛ. Madam koro yi a ne ho aba asɛm yi a wɔmbua teacherfoɔ no, yɛ expect education minister sɛ ɔbɛ acte. Kyɛma demonstration nka wo kyerɛ mu ahaa. Oh demonstration no nneɛma no bebree o sukuufoɔ nkwadaa no da mu.